Борын-борын заманнарда ук балны Алла тарафыннан җиргә кеше бәхтенә җибәрелгән бүләк дип санаганнар. Бал кортлары турында Коръәндә дә язылган. Анда Нәхел сүрәсе бар. Нәхел, бал корты дигән сүз. Бу сүрәгә тик торганда гына аның исеме кушылмаган, чөнки бал корты, динебездә хөрмәткә лаек бөҗәк. Коръәндә дә бал кортларыннан файдаланырга, алардан дәва һәм шифа алырга кушылган. Димәк, татарларда ислам дине кабул ителгәч, бу һөнәрне үзләштерү инде Саваплы саналган. Гомумән, татар халкының балга һәм бал кортына мөнәсәбәте бик уңай, хәтта болардан башка яши дә алмас кебек. Чыннан да шулай микән? Игътибарыгызга Фәннүр Хәсәнов язмасын тәкъдим итәбез. Умартачылар өчен иң кызу урак өсте, ул бал аерту чоры. Быел бал уңышы ничек булыр? Соңгы елларда умартачылар арасында әле тегендә, әле монда кортлар ояларын ташлап качкан, үлем җитемнәр дә күп, дигән хәвефле хәбәрләр дә йөри. Сораулар туа һәм һәрберсенә җавап кирәк. Татарстанның янәшәсендә генә урнашкан Киров өлкәсе Урта Шөн авылында яшәп ятучы бал кортларының бик якын дусты, аларның телен аңлаган, инде ничәмә-ничә еллар буена умартачылык белән шөгыльләнүче Рәүф Фәсхетдинов белән аралашып, Без дә бал җыярга батырчылык иттек. Менә алга таба барабыз, анда уже икенче төрле әйбәтләп пичәтләнгән. Агарта башлаганнар, агарта башлагач, кәрәзне бал әзер була. Ә Әнә алдагы кәрәзне карадык, ансы кара иде. Әле балы бар аның, ансы итешмәгән. Алар үзләре әнә бик тырыш, бик тырыш менә тырыш хезмәткәрләр дип әйтәләр. Монсын олабыз уже, чөнки печатләнгән, боза башлаганнар, үзләре ясаганнар эштәп. Әнә баллар агып утыра. Әтисеннән калган борынгы бал аерту, көч җыю җайланмасы һәм кайбер эш кораллары турында Рәүф әфәнде горурланып сөйли, Әзме-күпме, йөзьеллык кораллар! Әтинең бер әманәте бар иде, Улым, барыбер минем һөнәрне онытма, кайчан булса да, яшең җиткәч, үзең башларсың, диде. Минем умарта әйберләрен сатмагыз да, миңа истәлек итеп тотыгыз, диде. Шуңа күрә менә безнең балкугы дыргыч. Әтидән калган истәлек итеп мин аны тотмадым, бер кешегә бирмәдем. Соң и унынчы елны мин яңадан шул 50 яшем тулуга умарталар белән күңел тарта икән, бары ком тарта. Әтинең һөнәренә кереп киттем. Әйтеп үтү урынлы булыр, Рәүф Хәлим улы Фәсхетдинов бал кортларының гына якын дусты түгел, ул Татарстан телерадиокомпаниясе белән дә иҗади дуслыкта яши. Үз төбәгендә Уйнагыз, гармуннар фестивальләре оештырып, Идел буе регионы халкына таныш шәхес. Кемдер үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне саклап калу өчен дә йөрергә кирәк бит. Ә Уйнагыз, гармуннарны без шуңа оештырдык, чөнки авылда да, шәһәрдә дә яшәүчеләр күп. Элек менә һәрбер авылда егермешәр-утызар гармунчы булса, хәзер. Бер икеш калып баралар, олаеп бара, бакыйлыкка китеп баралар, яшьләр өйрәнми, шуңа күрә ничек тә яшьләрне тартырга, үзебезнең татар халкының моңын, гармун моңын, баян моңнарын, үзебезнең җырларны югалтмаска дип, шуңа без ел саен төбәкара фестиваль оештырабыз. Бөтен күңелеңне биреп эшлисең алар белән, шулар белән яшисең, менә алар белән әйттем бит инде, язны каршы алабыз. Яшибез шулар белән. Каян килә ул проблема? Нинди усал кошлар бар дип сөйлиләр? Усал кошка караганда иң усалы бездә адәм баласы инде. Менә каяндыр агуын уйлап чыгардылар, чөнки ул агуының нинди икәнен, кайсы илдән кергәнен, нәндәгә зыянлысын бернинди информация юк, дөресен генә әйткәндә. Ә улаучылар алалар башта авыл советына чыгарга тиеш, авыл советы безгә чыгарга тиеш. Хәзер интернеттан я смс белән хәбәр килсә килә, хәбәр килмәсә килми. Чөнки мин аңлыйм, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, алар ашлык күп урожай алырга тиеш, но урожайны элек тә алдылар аны, ә уламыйча. Аның шул бәласе бар, менә майда умарталар үрчи башлый. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре ашлыкны борча баса дип агу сибәләр. Бөтен барлык умарталар безнең чыгып киткән, кайтмый инде алар. Аннан соң иң үкенечлесе шул, июльдә бал җыю вакыты ябыша, алар унбишеннән егерме бишенче июльләргә хәтле агулыйлар, күп еллык үләннәрне чәчәк аткан килеш, орлык тиз җитешсен дип. Аның өстенә хәер, Яңа бер афәт бар әле менә. Кошлар бар, крачкалар дигән. Алар бездә юк, алар җылы якта гына элек. Хәзер һава торышы үзгәрә, алар безнең монда күчеп киләләр бугай. Алар шул хәтле көйләшкәннәр, умарта корты кайда бал җыярга оча, шул юлда алар өй ясый, шул юлда саклап тора. Алар июль-августта ул кошның берсе 800 дән 1000 меңгә хәтле Умарта корты ашый көненә. Китай менә бер... Көненә? Көненә, бер суткага. Алар бала үстергәндә 800 дән 1000 гә хәтле ашый. Менә монысы икенче афәт. Ну, иң зур афәт басуларны агулау. Ә умартачыга иренеп ятарга ярамый. Ул үзе дә кортлар кебек эшчән булырга, алар белән бергә эшләргә тиеш. Корт белән табигать арасында арадашчы булырга, Аларга эшләр өчен шарт тудырырга тиеш. Әнә шундый тырышлыгы, эшчәнлеге аркасында Рәүф әфәнде узган елда да кортларны саклап кала алган. Умартачы шундый булырга тиеш тә инде. Ул бит Аллаһы Тәгалә биргән сәләт белән эшли. Бал да аның нигъмәте, ди ул.